מיט אזא התחזקות פון די נייעס, די רבי זאגט פון אלע נייעס שרייט ארויס די אייבישטער, די גאנצע לאנד דרייט זיך איבער, מיר דאס גייט דאך נישט אראפ פון טיש, דער פרעזידענט ירום הודו ביידען האט באגוטיגט, ווי זאגט מען עס אין אידיש, באגנאדיגט די פארטן זיין זון, עס טוט זיך אפ מיט זיין זון, עס ערווארט אים תפיסה, מען גייט אים לייגן אין תפיסה, און ער איז א רחמנא לצלן, מען האט געטראפן ביי אים ביקסן וואס טויגן נישט, און מען האט געמאכט. געשעפטן מיט אנדערע לענדער, שווארצע מעז איז א אזא חיזוק, אזא חיזוק, ווייל דער פרעזידענט האט געשריגן א גאנצע צייט, נישט דא אזא זאך, געזעץ איז געזעץ, עס דארף זיין לאו ענד ארדער, געזעץ איז געזעץ, אבער עס איז דא אזא זאך ווי א רחמנות פון א טאטע, א רחמנות פון א טאטע, דאס איז עס, א רחמנות פון א טאטע, אוי איך האב שוין, איך האב שוין פאר מארגן גוט איז באדערט דאס, רבונו של עולם.

דער פרעזידענט, דאס איז דאך געווען זיין גאנצע, זיין גאנצע פארטי, דאס איז געווען זיין, זיין זאך, וויאזוי איז ער געלאפן קעגן דעם אנדערן, אונז מאך מיר געזעץ, געזעץ, געזעץ, מען קען נישט מאכן זאכן, געזעץ איז די העכסטע זאך אין לאנד, אבער ס'איז דא אזאך ווי רחמנות, א טאטע האט רחמנות אויף א קינד, רבונו של עולם, רחמנא לצלן, די מקטריגים זאגן אויף מיר. איך דארף גיין אין תפיסה און איך האב געטון דאס און יענץ און יענץ אבער רבונו של עולם דו ביסט דאך מיין טאטע פארדן מיך פארדן מיך אייבערשטער נעם מיך ארויס פון מיין תפיסה נעם מיך ארויס פון די קליפות נעם מיך ארויס פון די תאוות איך וויל אנהייבן צו זיין פרייליך איך וויל שוין זוכה זיין צו צו לעבן א גוטע לעבן יעדער איינער אין זיין מצב האסט חתונה געהאט בעטס אויף שלום בית הייליגער באשעפער, וויפיל איז די שעה זיך צו קריגן, שוין גוט, ס'שוין צייט דאס מיך פארטענען, פארדענען, זאלסט מיר שוין ארויסנעמען פון מיין, פון מיין קריגעריי, ביסט א בחור און דו דארפסט שוין חתונה האבן, רבונו של עולם, הוי רבונו של עולם, געב מיר שוין מיין שידוך, און דו ביסט אין די חובות, אין די חובות, און ס'איז נישט קיין מעשה, ס'איז נישט קיין דזשאוק, א מענטש טרענקט זיך אין חובות, און איין חוב און נאך א חוב און נאך א חוב, רבונו של עולם. די פראסעקיוטערס זאגן אז מען דארף מיך לייגן אין תפיסה, ס'קומט מיר נישט קיין פרנסה און רחמנות לאן, אבער דו ביסט דאך, דו ביסט דאך די עכטע רחמנות, דו ביסט דאך די עכטע רחמנות. כ'ווייס נישט וואס, וואס, וואס האסטו געהאט געטראכט פארדעם? אז דער פרעזידענט גייט ארויסוואקן פון ווייסן הויז אן באגנאדיגן זיין זון?

ס'איז א לעבן. געדענקסט? געדענקסט איך האב אלע יארן געזאגט, נע, ס'איז א לעבן נישט, בין נישט קיין גאפסן. שוין, איז אראפגעפאלן די סטעפס. וואס, ביסט אקארמיש אראפגעפאלן סטעפס? וואס, דארף מען יעצט גיין מאכן חוזק פון דעם? ער איז איינגעשלאפן אינמיטן א שיעור. האסט שוין איינגעשלאפן אינמיטן א שיעור? שוין, נאר די מידיע האט שוין וואס צו עסן און קאכן, מען שיקט ארום, און אלע גראמעס ביי חתונות וואס האבן געקומען א יאמי דזשאוק שוין צו זאגן, יא, דער פרעזידענט איז איינגעשלאפן אין די ווייסע הויז, ויחלום, והנה, מען גיבט אלע מיני סארטן תורות אויף אים. וואס איז אבער אז דו נעמסט אז דו נעמסט אים אין א זייט קוק מען קוקט זיין נאטור וואוילער גרויסט זיך נישט איך האב געטראכט איך קען עס נישט טראכטן אז ער זאל ארויסגיין און דאס נישט טון פאר זיין זון איך האב געטראכט אויב יא האט ער שלעכטע יועצים וואס זיי ווילן פלעין סתם האלטן דעם דעם אז די געזעץ איז שטערקער נעם ארויס דיין זון ס'איז דיין זון נעם ארויס גאנג ווייטער מיט עס.